Lisa, diolch am y gwahoddiad i'r shed. Sut a hanes y cwmni mi ers pryd ych chi sefydlu a ac ers pryd mae'r lleoliad bendigedig yma yn bodoli? Wel, mae'r busnes ei hunan wedi, well, wedi cael ei sefydlu ers tua 15 mlynedd, ond fe symudon ni mewn i'r shed fan hyn rhyw bedair mlynedd yn ôl. Mae dou safle 'da ni. Yr Ysgol Goginio fan hyn, yn y Shed HQ fel ry'n ni alw fe, a wedyn mae'r Shed Goffi yn Nhref Cyfyrddin. Mae cynnyrch lleol yn bwysig, yn bwysig i ti hefyd. Yym, be' 'di'r buddion o o fwyta yn lleol? Wel, mae 'di dod yn fwy pwysig dros y blynydde. tra bo fi yn y busnes den. Yy i fi wastad wedi garddio felly ma'n cynnyrch ni yn lleol iawn iawn, rhyw 20 metr lawr fanco. I fi wastad wedi moyn tyfu llysie ac yn y blan ond wrth gwrs gan fo busnes gyda ni nawr i ni'n gorffo prynu mwy na i fi yn gallu tyfu'n unan. A ma cefnogi busnese bach lleol arall yn bwysig i ni. Ca'l cynnyrch lleol sydd wedi cael ei dyfu'n lleol ers yr blynydde Covid yna. Mae pobl wedi dod yn gyfarwydd a cefnogi busnesau lleol a fi'n credu bod nhw'n gweld pwysigrwydd cadw yr arian falle yn lleol a hefyd o ran llysiau ac yn y blaen, mae maeth bwydydd sydd wedi cael ei gynhyrchu a'i tyfu'n lleol lot yn well i chi. A phan ti'n mynd allan i siopa, Be, be ti'n edrych dan gen, gen dy gynhyrchwyr, gen dy ddarparwyr te, pan ti'n edrych am y, am y cynnyrch na sy'n dod o, o'r ardal? Fi'n moyn pethau fi'n mynd i goginio. Yr run peth a tyfu, fi'n gweud hyn wrth y pobl sy'n dechrau gardd am y tro cynta, sdim pwrpas uh, tyfu asparagus, artichokes, a rhyw bethau odd eraill, os na chi'n hoffi nhw, os na chi'n mynd i goginio gyda nhw. Tyfwch a prynwch beth chi'n mynd i fita. Felly, os ydw i'n edrych yn ffantastig a bod chi'n gweld rhyw, uh, rhywbeth, uh, wedwn ni artichoke hyfryd yn y siop, a bod e'n really fresh, a bod e'n ddeniadol, pidwch yn prynu fe os na chi'n gwybod beth i wneud â fe. Achos mewn eistedd yn yr oergell am wythnos, bythefnos, wedyn mewn i ddisgwyl tyma bach yn, a wedyn chi'n teimlo, o gwrdd, dwlu fe nawr. Chymod, does dim pwrpas. Prynwch y tato, prynwch y moron, prynwch yr erfyn, yr resych, ty beth i chi yn, yn coginio gyda fel arfer. Sy'n eisiau newid eich ffordd o brynu a newid eich ffordd o fyw mewn un naid, un cam ar y tro. Mae hybiau Bwyd Planed yn cynnig cyrsiau, gweithgareddau i i ddysgu mwy am am y cynnyrch lleol. Mae bwyta'n dymhorol yn rhan o hynny. Ti'n meddwl bod ni'n anghofio yr hen draddodiadau, yr hen ffordd o fyw a'r a'r pwysigrwydd bod ni yn aros yn ein tymhorau? Wel mae'n mae'n mae'n shame mawr bod ni 'di dod o'r hen ffordd. 'Na dyna'r broblem. Dyw yym mefus a mafon ddim yn tyfu yn mis Ionawr, Chwefror a Mawrth. Um, chymod, ma, ma, os chi moyn um, cenhinen, pryd y ti'n meddwl ti orau brynu cenhinen? um, ar hyn o bryd, achos nes i ddefnyddio nhw'n goginio neithiwr. um, to be, cwestiwn da, ti'n dweud... Diwedd y flwyddyn. Ie. Yeah. Ond diw'r pobl ddim yn ymwybodol, oherwydd, os chi'n mynd mewn i Tesco, Sainsbury's, Tyle, Asda, Mae popeth mas 'na trwy gydol y flwyddyn. So does dim syniad gyda pobl. Falle dylen nhw fod rhyw fath o traffic light system lle, chi'n bod, gwyrdd os ydyw e yn y dymor, coch os nad yw e. Felly os chi'n prynu coch trwy'r amser, chi'n ymwybodol, mae hwn wedi dod o Sbaen, wedi dod o Portugal, wedi dod o le bynnag. Um, a hefyd, na gyd jyst y llysiau. Pryd, pryd mae pysgod yn ei tymor, a fi, dwi ddim gorau ar hyn, pryd mae wahanol chymod, y cigodd yn ei tymor. Mae rhai trwy gydol y flwyddyn, mae rhai eraill Fe, er enghraifft, um, cig ôn, mae pawb yn spring lamb, mae pawb yn deall dyna'r pryd sy'n ore i, i, i fita uh, cig ôn. Ond am cigodd eraill, dwi e ddim mor hawdd i wybod. Na, felly, mae'n sort, i, i ymestyn yna chydig bach, achos ti yn gweld ar y pecedi yn y, sio, yn yr archfarchnadoedd mowr, mm. mae o'n deud y wlad fel arfer yn fychan, mm. so ti'n gallu mm. ffeindio fo. Felly os yna fwy o gyfrifoldebau ar y archfarchnadoedd, fel sy'n crybwyll, ond hefyd ar yr er, darparwyr y siope lleol i hysbysebu'n well. Mae hwn yn ll- ma' hwn yn lleol, mae hwn yn ei dymor, dymor, ŵan di'r amser perffaith i ddefnyddio. A os ti'n tybio, sy'n fwy blasus hefyd. Yn bendant, a- ac yn well i chi. Yy, wel, os ych chi yn mynd i siope bach, fel arfer, os ych chi berchen y busnes, chi â diddordeb yn beth chi'n neud, a ma' gyda chi, chi'n deall y system, chi'n deall y broses, a fydden nhw'n yn yn rhoi'r gwybodaeth 'na i chi. Os chi'n mynd i rhywle fel, wel, unrhyw archfarchnad, Mae e jyst mas 'na. Dewisiwch chi beth chi moyn a prynwch e. Sim ots 'da nhw, dim ond bod nhw'n neud yr arian arno fe a bod eu gwastraff bwyd nhw falle yn cael ei lleihau. Yym, dyw nhw ddim rili'n becso beth sy yn cael ei werthu. Fi'n credu bod e'n bwysig bod ll- bod 'na yy bod Planed, er enghraifft, yn dodi dosbarthiadau 'mlan i rhoi gwybod beth sy, a falle ryseitiau, cardiau ryseitiau, beth sydd i i goginio yng ngwahanol yy tymhorau o'r flwyddyn. Y rhai sydd efo diddordeb, lle bysen nhw yn cychwyn? Be sy dy argymellion di iddyn nhw gychwyn efo hyn? Wel yn amlwg os chi'n nabod ac yn gwybod am ryw green grocer yn ych tre, defnyddiwch rheini. Ond os na, cerwch i gwefan Planed a fan'na gewch chi rhestr cyfan o'r rhwydweithiau bwyd, yr yr food hubs lleol i chi, lle ellwch chi fynd a, fel arfer, i chi yn archebu'r bwyd ar-lein wythnos o flaen llaw a chi wedyn yn mynd â'ch bag a chi'n casglu popeth chi 'di archebu ar y diwrnod maen nhw'n cwrdd. Felly mae hwnna'n ffordd da o ddefnyddio yr hwb lleol, defnyddio Planed a hefyd defnyddio cynnyrch lleol. Ti di sylwi os yna trends penodol yn bodoli ar hyn o bryd? Yn bendant, lot o, lot fwy o llysieuwyr, hyd yn oed weden ni yn yr dwy, tair mlynedd dwetha. Hefyd, bwydydd figan yn cynhyddu, a hefyd, fi'n credu bod lot o bobl yn fwy ymwybodol o beth ma' nhw'n bwyta oherwydd i iechyd, ond hefyd yr amgylchedd, a fi'n credu bod yna lot fwy, fi yn un o nhw, yn flexitarian, sef rhywun sy'n bwyta cig ond sy'n penderfynu bwyta bwydydd llysieuol yn aml, falle pedwar diwrnod yn bwyta llysiau, ond os chi'n mynd mas i gael bryd o bwyd, yn hapus i gael cig neu pysgod ar y plat, fi'n gweld hwnna yn rhywbeth sy'n cynhyddu eitha' tipyn. Ga i ofyn ta pam ella ges ti lawr yr trywydd bod yn lysieuwr neu yn flexitarian i ddechrau, tibod, ai jyst penderfyniad bod o'n haws cael cinio efo llysiau, iechyd, tibod, oes, oedd rheswm penodol gen ti? O'n i moyn dysgu shwt i goginio'n well gyda llysie. O'n i'n ymwybodol falle fydde fe'n well i'r i'r corff, yy llai o fraster ac yn y bla'n. Ond hefyd yy y ffordd ma' bwyta gormod o gig a cig sydd yn rhy rhad, os o's 'na beth i ga'l... Ie ie. ...yy yn amharu ar ar y byd. Ma' cost QVR, amser chi'n 'llu ca'l tri o nw yn rhai bach bach am ddeg punt, Dyw o jyst ddim, dyw, dyw o jyst ddim yn neud synnwyr, ydy e? Amser bod un iâr gwerth ca'l yn ddeg punt yn ei hunan. Ond eto i gyd chi'n gallu coginio yr un faint o bryder gyda'r un cyw iâr 'na sydd 'di cael ei godi mewn ffordd da, ac yn lleol yn ymal iawn, yym, trwy ddefnyddio pob rhan ohono fe, yn, yn gwneud stoc ohono fe, yn cael cinodydd Sul falle, yn neud brechdanau, mae'n gallu para, fel oedd e blynydde'n ôl, o, o, o estyn yy, yr cig 'na i bara pedwar, pump diwrnod, yn lle cael un bach, rhad o ansawdd gwael wedi cael ei stwffio gyda dŵr, yr prosesau modern 'ma, a wedyn mae'n para diwrnod, sneb yn mo'n bwyta fe i gyd, a wedyn mae'n mynd i'r i'r bin. A dyw 'na ddim yn ffordd da o fyw, dwi'm yn meddwl. Ti'n sôn am fod yn lysieuwr a a bwyta mwy o lysiau. Ma' ma' ma' cadw ieir, Anifeiliaid mawr yn anodd iawn, ond mae tyfu llysiau'n yn gymharol hawdd i gymharu ydy rhywun i'm angen gormod o le. Dwi'n tybio lle mae cael ar gefn bach neu rhannu tir yn rhywbeth sy'n mynd o fudd i'r unigolyn neu'r gymuned. Ie, yn bendant.
A hefyd rhannu gerddi. Chimod weithiau chi'n byw drws nesa rhywun sydd ddim yn moyn gwneud dim yn yr ardd. A fi 'di clywed am, am, am strydodd lle mae un teulu yn estyn mewn i gardd drws nesaf. Uh, Mae'r ma, ma, ma ardd yn cael ei, ei ofalu amdano a dyn nhw ddim yn cael y gwaith. Uh, a falle bod nhw'n cael pigo llysiau a ffrwythau hefyd, pwy o wir. Fi'n fi hoff iawn o'r gorilla gardening fi wedi clywed am. Mewn mannau uh, yn y dinasodd mawr lle mae yna ddarn o dir, mae pwy o wir, pwy yw nhw, sa'n gwybod, ond maen nhw'n jyst yn defnyddio'r tir a mae'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd da. Ac os ydy rhywun yn dechrau, jyst i i ystyried, isio dechrau bach o arddio, tyfu llysiau eu hunain, lle fysa'r lle hawsa o bosib i gychwyn? Beth i dyfu, tyfwch beth chi'n bwyta. Ble, mae'n dibynnu faint o dir sydd gyda chi, os taw dim ond darn bach sydd gyda chi, mae'n ddigon rhwydd tyfu ambell i beth ar sill y ffenest, yn bendant mewn pot, digon rhwydd creu raised bed bach, A fi'n gwybod bod... E, chi'n timlo bai dim ond un metr sgwar falle sydd gyda chi, dwi'n yn, yn lot. Ond os chi'n dechrau mas, mae hwnna yn ddigon, a mae'n syndod faint chi'n lli tyfu ynddo fe. Um, a hefyd pidwch y tyfu gormod yr un peth, achos chi'n mynd i gael lot uh, a'r tueddiad yw, a fi'n neud gwmwys rhywun peth, fi'n rhoi rhes o'r canes yma mas ar gyfer ffa, A chi'n cael cymaint o ffa, chi'n cael glyts, chi'n cael lot gormod, felly meddyliwch mlaen beth 'y chi'n mynd i wneud â nhw, pwy chi'n gallu rhoi nhw i. So chi'n mynd i dyfu yym salad neu pys neu rywbeth fel 'na sy'n i gyd yn yy aeddfedu yr un pryd, falle mae'n werth hau neu plannu y planhigion bach bob pythefnos fel bod chi'n cael nhw trwy gydol yr haf yn hytrach na cael nhw gyd yr un pryd. Felly, i bawb sy'n gwylio hwn, mae gymaint o fuddion felly i fwyta cynnyrch lleol wedi o bosib dyfu adra. Yym, m- mae'r buddiannau yn anferthol, yndi? A mae'n fwy na 'na, mae hefyd yn dda i'r meddwl. Chi'n cael aer ffresh, mae'n cael chi'n fast tu fas, a sdim glaw yn gorfod bod yn broblem. Dod â'r hwd mlaen, dod â'r cot a hwd, mae'n gweithio. Siwrna chi mas, mae'n ffain. A wedyn hefyd,